Мӗнле хитре вырӑна чӗнчӗ пире Олеся. Ирхи хусканусем тумашкӑн Ирина Михайловна. Ҫапла, ирхине тӑрсассӑн, хускану тусассӑн ман шутпа кунта та ӑнӑҫлӑрах тата лайӑхрах тата тухӑҫлӑрах иртме пултарать. Чӑнах та ҫавӑн пек каланине эпӗ пӗрре мар илтнӗ, анчах та хам тӗрӗслесе курманччӗ ҫак таранччен, ҫавӑнпа паян ирхи хускану туса тӗрӗслесе пӑхатпӑрах пуль тесе шутлатӑп. Арабреск тенипе шӑпах та Раҫҫей спорт маҫтӑрӗ ята тивӗҫме пултарнӑ Олеся Михайлова паян пире ирхи хусканусемпе савӑнтарӗ. Вӑл пире аллӑя виҫтермест вӗт? Ҫук пулӗ. Юрий, апла пулсан эпир ирхи хусканӑва хатӗр. Олеся, салам! Салам, Олеся! Салам, Ирина, салам, Эльдияр, салам, телекуравҫӑсем. Ну мӗнех, эсир зарядка тума хатӗр-и? Зарядкӑна пуҫлатпӑр мӑй мышцисенчен. Эппин, айтӑр. Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ. Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ. Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ. Те пӗр хӑнӑхтару вӑл? Алсен ҫине куҫатпӑр. Малтан сылтӑмалла ҫавӑратпӑр, унтан сулаха яла виҫӗхут. Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ. Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ. Унтан ӗнтӗ те пӗр хӑнӑхтару, алсине кӑна мар тата ӗнтӗ пилӗке. Пӗрре, икӗ, виҫҫӗ. Пӗрре, икӗ, виҫҫӗ. Тепӗр хӑнӑхтару вырӑслана наклон теҫҫӗ. Кунтан те эпир пӗшкӗнетпӗр. Урасене тӳрӗ тытатпӑр. Пӗрре, икӗ, виҫҫӗ, ватӑ, пиллӗк. Урасене тӳрӗ тытмалла. Тепӗр хӑнӑхтару. Урасене халӗ сарса тӑратпӑр. Пӗр ури пирӗн Кӑкӑрпунӑ градус пулмалла, тепӗр ури пирӗн тӳрлетмелле. Ҫапла. Пӗр енне икӗ хут, тепӗр енне икӗ хут. Пӗрре, иккӗ. Пӗрре, иккӗ. Пӗрре, иккӗ. Пӗрре, иккӗ. Тепӗр хӑнӑхтару ӗнтӗ вӑл урасем валли. Урасене валли хӑнӑхтару. Алсене умне тытатпӑр, Пӗрре, икӗ, виҫҫӗ, тӑватӑ. Пилӗк, ултӑ, ҫиччӗ, сакӑр. Алсине умне тытатпӑр, урасене ҫӗклемелле, хӗресле. Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ, тӑватӑ, пилӗк, ултӑ, ҫиччӗ, сакӑр. Пилӗке валлинче хӑнӑхтару сахал турӑмӑр, ҫавӑнпа та халӗ тепӗр хӑнӑхтару ҫаврӑнатпӑр. Пӗр, икӗ, виҫӗ, ватӑ, пилӗк. Вӗҫӗнче вара тепӗр хӑнӑхтару сиксе тӑватпӑр. Сикет пӗр пилӗк хут. Пӗрре, икӗ, виҫӗ, тӑватӑ, пилӗк. Ну, кун пек хӑнӑхтарусем тусан ӗнтӗ ирхине пирӗн ӳтпӳ хӑвӑрт вӑранать. Малашанпа та питӗ килӗшеҫҫӗ ҫак хӑнӑхтарусем, эпӗсене яланах тума тӑрӑшатӑп. Сире те тума сӗнетӗп, хисеплӗ телекуравҫӑсем.